Аан дойдум иччитэ, аан Алахчын хотун Сирим-дойдум иччилэрэ, сир түннүктэрэ, аһыныгас санаалаах хотун эдьиийдэриэм, Элиэнэ эбэм иччитэ, Айылҕам иччитэ, эрэкэ, дьэрэкэ оҕолор, дойдум нөөрүктээйим иччитэ, эн дьогдьойор саалгар Дьөгдьөөр кииҥҥэр «Аал уоппун оттоммун алгыс тыла этэрбин көҥүллээҥ даа» диэммин, сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн, хоордьуктаах бэйэм хоҥкуйан, көрдөһөн, ааттаһан эрэбин. Ыам ыйын сүрбэ икки күнэ Сахаларга улахан суолталаах кэм. Бу кэми кинилэр кыстыгы этэҥҥэ туораан, Саҥа дьылы көрсөр күннэринэн ааҕаллара. Итэҕэл быһыытынан бу күн үрдүк айыылартан Иэйэхсит хотун сиргэ түһэр, ол иһин Иэйэхсит хотуну көрсүү сиэрэ-туома ыытыллара. Өбүгэлэрбит айылҕаҕа тахсан сир-дойду иччитин аан ылахчын хотуну алҕаан, ытыктаан, хатын маска салама ыйыыллара. Салама ыйааһына диэн сахаларга биир ытыктанар сиэр-туом буолар өйдөбүлэ үөһэ айыыларга тахсар далаһа ол аата айыылар бу саламаҕа кэлэн түһэллэр былыр салама ыйаммыт сирэ ытык сир дэнэрэ Онно мээнэ тыаты, алдьатыы, үрэйиэ суохтааххын. Тоҕо диэтэххэ, салама дьону харыстыыр, көмүскүүр аналлаах уонна киһиэхэ саҥа тыыны биэрэр. Бу саха киһитэ төрөөбүт айылҕатын кытары ситимэ.
аотум умай умай һук һук умай умай һук һук аотум иччитэ бырдьабытык дьаҕыллаах дьабадьы чүүччү кыламан хатан тимиэрийэ тойон иһэн Үөһэ туттар кэҥсигим, аллара туттар кэҥирдиим, үрүҥ сылгы сиэлинэн күөмэйи тутан эрэбин. Аал уотум иччитэ үөр-көт, күлүм аллай, мичил аллай. Аһаҕас айахтаах амсай илик, арыылаах алаадьынан Аан дойдум иччитин, аан Алахчын хотуну, сирим-дойдум иччилэрин, сир түннүктэрин ытык кырдьаҕастары күндүлүүбүн, маанылыыбын. Үөрүүн-көтүүн, күлүм аллайын, ичил аллайын. Үрүҥ кылгы кымыһынан аал уоппун күндүлүүбүн, үөрүн-көтүн, күлүм аллайын үчүн аллайын. Саха барахсан маанылаах аһын саха саламаатынан аалуоппун күндүлүүбүн маанылыыбын эйигинэн сирэйдээн аан алахчын хотуммуттан көрдөһөбүн, ааттаһабын, күндүлүүбүн, маанылыыбын. Бүгүҥҥү ааттаах бүтэй маҥан халлааҥҥа дьэ туох туһуттан бүгүн миигин мин эһигини күндүлээн, маанылаан өрөр диэтэргин. Бүгүн бу Сахабыт сирин маанылаах алааһыгар кэлэммит сайыны көрсөр үөрүүлээх күммүтүгэр салама ыйаарыбыт, айыы оҕолору муһуннубут. Бу маннык ханаабытын эһиги бааллааман салама биэрбитин көҥүллээҥ даа диэммит сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн, хоолдьуктаах бэйэбит хоҥкуйан, көрдөһөн ааттаабыт. аһан эрэбит. Бүгүҥҥү ааттаах битэй маҕан халлааҥҥа дьэ кимнээх кэлэн көрдөһөн ааттаһан эрэр диэтэргит. Күн курдук көнө санаалаах, ый курдук ыраас өйдөөх, сиэрий туому тутуһар, айыах олоро кэлэн мустаммыт ини күндүлээн маанылаан эрэбит. Үөһээ Йыларыам, үөрүн-көтүн, күлүм аллайын, мичил аллайын. Быйылгы ааттаах дьылга бука бары доруобай, дьоллоох, соргулаах олохтун уоххайын. Саха буолар күндү-мааны аспытын, арыылаах сыалаах этинэн аһарыктаныаххайын, сыһыы аайы сыспай сиэллээхпит сырыттын, хонуу аайы хоноҕор муостаахпыт хойуннун. Саха барахсан быйылгы сыллаахха үчүгэйдик, дьоллоохтук, доруобайдык кыстаан, үөрэн-көтөн эһиилги сылга этэҥҥэ үктэнэн, дьоллоох-соргулаах олохтонуоххайыҥ. Аймаҕынан, уруунан, атаһынан, доҕорунан, ыалларынан түмсүүлээх буолун. Дьоһун дьоннор буолаҥҥыт, оҕолоргут оҕолоро онно-манна олохтоохтук олохсуйдуннар. Сиэттэргит сиэттэрэ, сир иэйиинигэр силигилии үөл үүннүннэр, ыарыы ыалласпатын, дьаҥ-дьаһах дьалбарыйдын, үрдүгүтүнэн үргүөл үргүйбэтин, анныгытынан сур күүдээх сурсуйбатын.
Намыына сайын кэлэн

Сыаланнын, алгыс баһа сыаланнын, уруй туску! Уруй туску! Уруй туску!
Ити курдук уот оттон сир-дойду иччилэрин алҕаан баран, Хатыҥҥа салама ыйаатылар. Ол кэннэ мустубут дьон саламаат Сүөгэй сиэн кымыс иһэн сүрэхтэрэ манньыйар, бу кэннэ ырыа-тойук, үҥкүү хойукка лытыриллиэхтээх. Маннык салама ыйааһын сиэрин-туомун Дьөһөгөйгө, Ынахсыт Айыыһытыгар, Баай Байанайга, сир-дойду иччилэригэр сүгүрүйэн, хотон иччитин ытыктаан, оҕо уйатын тутуу сиэригэр-туомугар толоруохха сөп.